uh, yatiri kudzidzisana about uh, strategic uh, pig farming tichingoodzana zvinhu one or two zvinoona kubatsira each and every one of us so in today's video uh, i want to talk about uh, feed intake and feed conversion Uh, these things are very critical eh, kumunhu wese arida kuachiva growth rate iri meaningful arida kuenda kumarket ya panguva shoma shoma eh, ihave seen a very big challenge yekuti the majority of farmers eh, vari kuzokwanisa kuricha meaningful weight uh, muzimbabwe the standard uh, is uh, 75 kgs uh, maximum for epoka then minimum its about uh, 45 kgs chimwe ndoona bhaya wako wako but vazhinji vedu nawo tiri kufoira kusvika ipapo within the designated time of uh, 24 weeks so ndopatichida kungobatsirana tono to kuita se uri kutadzira papi so one of the key things zvinofanira kunzwisiswa nemunhu inyaya yefeed uh, in this war matrix nhasi hatisi kutaura about uh, feed in detail eh, patinenge tichitaura about the key ingredients how to manipulate the feeds and the likes toda kufocasa about kuti nguro dzako iwewe dziri kumbodya here and it ndo yatoti feed intake then when it comes to feed conversion ratio uh, in simple terms this is the amount of the feed that is consumed for a certain period of time by a pig for it to gain 1 kg of body weight saka tiri kuti zvo nenguruve yako iyoyo ikadya 7 kgs uh, pa, pa week iri kugena chii aneti ndo zvatichaida kunzwisisana kuti tione kuti right how do you calculate the feed conversion ratio then how can you use the feed conversion ratio kuti uimprove be it your genetics kuti uimprove feed intake or kuti ungoimprove the growth rate uh, in general so this topic yatoda kuita iyi ndakangonyora mafew points andakanyora kuti angotibatsira kuwa ma

or depress the feed intake then the last part tete aungobatsirana eh, patete takutaura about the ways uh, to increase the feed intake so by the end of this video munofanira kunge makunzwisisa some of these things uh, zvatiri kutaura nezvazvo so let's get straight into the video what are the basics uh, about feed intake chandinowanzokurudzira vanhu ndechekuti unofanira kunzwisisa these basics so that you see uh, how it affects production in the long run toita kunge tunhu tusina basa but uh, patinozodzika dzika nazvo ndonononono ndo pari kutofoirira vanhu vakawanda ipapo so for basic information anditika it is known by each and every one of us that pigs by nature they love feed so in simple terms tiri kuti nguruve inofanira kungoita sei kudya which means ukaona nguruve yako isiri kudya you should immediately investigate why because pane something chee chakatsveyama nekuti hunhu hwayo nguruve anditika kuda chikafu anditika then the other thing I, i want also to talk about is kana waona kuti nguruve yako iyoyo haisi kudya it means there are three things that you should do anditi you should ask yourself why and it, once you ask yourself why you need to investigate kuti inguruve here utano hwayo here kana kuti chikafu kana kuti chii chaitika e, kuti nguruve yedu izosvika pachi pakusafarira chikafu iyo necha yayo ichinzi inoda chi inoda chikafu then i always say this in my videos kuti farmers should develop a culture of having their feeds and water tested why because kana kuri kumvura anditi mumvura mune ecola yake anditi you can ask any vet anogona kuagianini ipapo anditi then there is another aspect of alkalinity uh, the salt levels or the alkalinity level yamunozoti ph level kana kwakuscience yayo inosiyana from time to time nguva yekunaya chaiyo anditi ka au climate yemvura yako inenge yakatosiya nenguva yekuti inenge iri dry then kana uri surrounded nemiti and stuff zvinoaffecta futi your ph levels so zvazvinoita mvura kana yakuwawa nguruve dzako iwewe by nature hadzichafarira mvura iyoyo the moment yekuti nguruve haichafarira mvura if watoziva the next thing haichatofarira futi nechi nefeed then kana iri feed and tikapa tati should develop a culture of having a feed testing pane pekuti unoona kunge wakashandisa chibage chakaora andit zvinodonedza feed intake izvozvo kana kuti chibage chako kana kuti any of the feed ingredients pane chakanaiwa chikayanikwa chinenge chakuwawa the moment, the moment it does that zvino affecta futi yo feed intake and it then kana uri munhu wekuti mumix brani yako uri kuzoisa zvinhu zvakafanana na chingwa stuff hazvidi moisture because zvino hazvatanga futi kuita a chemical reaction so izvozvo zvinokubatsira and it kuti unoti ukagara gara wonotora chikafu chako inoita se uchinotestisa kuti uone kuti orit maprotein levels ndiwo here mafat levels ndiwo here how about the moisture level in my feet ndizvo here anditi malabs tinawo akawanda muzimbabwe anotesta chi anotesta feed kana uchida ubva wapuwa technical help inini i always uh, advise kuti endai kufivet because kufivet vanobva vakubatsira even to interpret kuti no zvinhu zvako zvikufamba so so so maeffects acho ndeaya so kungoenda hazvimbodhure handisi kuziva hangu kuti nezvakuta mari but last time i checked they were about 20 25 dollars so iwe unozongonochekawo but zvakakosha kuti chikafu chako chitestwe uh, regularly now pane chimwe chinhu chatichida kudiscussa nezvacho again Uh, we once talked about this tichitaura about the feed intake chart the feed intake chart is just a guide inokubatsira kuziva uh, be it uh, the expected growth rate and the expected feed consumption and it vari mumawhatsapp groups edu eh, i will share uh, this uh, chat eh, tichinge takupedza chi this video so if you check the chat eh, you will notice kuti the first column yedu iyi inenge ine age the next column ine weight then the third column ndo patikunyanya kudhila napo nhasi apa pane feed consumption per day so this chart iri takarigadzira tamonita ngurwe dzedu isusu kubva dzichizvarwa kusvika tadzibudisa kuenda kumarket ari mabeches akasiyana so this was the average yatakazobuda nayo now apa pari very tricky because pakudepend again with the superiority of your breeds kwatichazotaura kuya the relationship between afid intake uh, and breeds zvinozongoti siyanei but hazvinyanya kusiyana sterek because zvinozongosiyana eh, neabout 3 to 5 kgs per cycle saka hazvina kunyanya kusiyana sterek zvekuti should be concerned but by nature nguruve yako inofanira kucorresponda to this chart yekuti painosvika 16 weeks inofanira kunge yaane ability yekudya 2 kgs anditi tikadzokera kumashure nguruve paunoirumura iwewe inofanira kunge yakugona kudya uh, between 0.75 to 1 kg of feed and per day so what it means is iwe ukaona zviri corresponda nechat iyi it means something is wrong let's assume kuti nguroyo yako ubva urati wakuda kudzirumura but haisi kukwanisa kupedza 200 grams of feed per day what does it mean it means pane zvakatsveyana either takatadza kurumura or chikafu ichocho pane zvinhu zvakaita sei zvakatsveyama because you need to appreciate kuti growth rate yedu isusu takati tinotanga kushanda growth rate isu isusu ka two weeks ndopatakutanga kuchimonita growth rate mukatarisa malita kadzi atinosheya aya the first weight yaunotanga kuyera pangudo dzichangozvarwa eh, besides ah, birth weight unotanga kuzodziyera after two weeks because ipapo ndokunawo payaine ability yekuti yakukwanisa kugena because yakukwanisa kusanganisa chikafu nemukaka so ipapo munhu anofanira kuva very careful napo anditi now ngatitaurei about uh, the feed conversion ratio tambotaura kuti in simple terms this is the amount of feed that a pig consumes against the amount of weight it gains per week so kungoti iwewe let's say nguruwe yako iwewe pawiki iri kudya 7 kgs anditi ukaiyera e, kupera kwesvondo handiti ka maweights awawana iyayo just divide by the feed yaconsume so what it means is a higher a feed conversion ratio it means kuti nguruve dzako dzine growth rate yakanaka handiti then a lower feed conversion ratio e, inenge iri ngatiti 5 to 1 it doesn't make any sense handiti so panozoshanda manje fit conversion ratio now ndepekuchiziya kuita astrategic decision e, ipapo pekuti ngatitore exam kana kuti yemafinisha you notice kuti mafinisha kana akupinda mu19 weeks kusvika ku21 weeks anenge akutodya up to 5 kgs ukamaregerera but at the end of the day anogaina how much anenge achigaina about 1 kg per week so is it worth it kuti tirambe tichifida mofin no tete akutambisa chi tete akutambisa chikafu so what you need to do now ndezvekuita sei waakushandisa the feed convention ratio yako wochiona no no no no hazvina zvachandibatsira kuti ndiifide 9 kgs kuti igene 1 kg so unenge wakungostika to the normal ngatiti waungodzokera pa 2 kg or 2.5 izvozvo zvinokubatsira kuti usatambise field so munova maona kukosha nawo kwakaita number one scale yatakataura kuti this is the golden two pabasa haurime nguri usina scale unonge uchiita mafanisi anditi then unovoona kukosha again kwakaikosh kukosha kwekuyera nguruve dzako per week zvinokubatsira kuona in time kuti no maweits angu neage hazvichaicorrespond so it means something is wrong Do I need to change the feed? Do I need to manipulate the feed? Or do I need to change the supplier? That is if kana uchishandisa ma straight meals or uchishandisa um, ma, ma concentrates. Anditika. So this relationship iri kurevei? Anditi iri between feed conversion ratio and feed intake. Atitika. In simple terms, the average feed conversion ratio clarifies the superiority of your breeds and their genetics. So, zvatingotaura apa kuti inobudisa the relationship between uh, the superiority of your breeds and the genetics. It's simple. Because tine guide yatataura nezvayo kuti nguruve kana yapa 4 weeks inofanira kunge ichirema at least 7 kgs to 8 kgs ichidya 0.35 to 0.4 uh, kgs per day so izvozvo zvinokuratidza kuti no no no nguruve yangu haisi kuita izvi let's say nguruve yako yese yaakudya 400 grams per day but wochienda kumaweti woona kachine ma 4 kgs what it means is you are working with weaker breeds and kazhinji zvinowanzoitika muzimbabwe ndezvekuti mabreeds edu akuita kunge ari weaker why because paane presence now imaimproved breeds you can see the difference let's say ukada kukombea madanreses mabhazi edu atinawo izvozvo anditi woda kumakombe ane nelandres chaichaiyo zvakasiyana growth rate yayo isusu paprojection yedu yatakaita isu takaona kuti for every week zvinosiyana 2.5 kgs so zvazvinozoita ndezvekuti with a danres bread you are able to go to the market from 16 weeks to 19 weeks but kana iri landres classic bread you have to wait for 22 weeks to 26 weeks so ndo panotanga kuchibuda superiority nawo yechi yemabreeds then tine mabreeds ekuti haagone kuita feed intake yakati kurei anditi izvozvo its normal because kana breed raawika zvakawanda zvakatsveyama mariri the digestive system is compromised the immune system is compromised so ipapo zvinotoaffect again the levels of feed intake then another relationship that can be brought out by feed intake and feed conversion ratio Uh, it tells us that breeds that are born as a result of ancestry or line breeds or inbreeding they don't just grow why because dzinozvarwa dziri weaker that's number one then number two they've got a lot of catch up to do and ndipo dzozvarwa dziri underweight isusu tinoti nguruwe iri well fed amai vakabatwa zvakanaka vane mimba mwana yanofanira kuzvarwa achirema a minimum of 1 kg so the moment it goes below 1 kg it means pane zvakatsveyama but there are sometimes wotondoona no fama ari kufida zvakanaka akaincreasa feed 10 days before delivery but at the end of the day pari kungoberekwa tovana twenge tumarandi twenge tiri ma500 grams to 600 grams zvava kuchikurakidza na kuti pane pakaitwa inbreeding eh, kumashuro then There is also another thing that I think it is very critical for us to understand is piglets that are born to older sows, especially nguruwe dzaku 60 to 70 parity. Idzodzo they are just weaker and fragile. What happens is nguruwe idzodzo dzaakuberekwa dzine immune system iri weak. Then the sow as it grows older inoita andinofarira kudaidza kuti maveteran ecoli bacteria iyayo ane experience yakakurisa so vana ivo vanenge vakuzvarwa ane ecola yekuti ka you can't control it pasina kubuda mari yakawanda kumatrans so zvazvinoita vana ava vanotozvarwa vane mbabvu then vanongozvarwa vari week eh, zvekuti kuti vazonzi vapa trajectory iri positive yekugena maweights pane padyiwa chikafu chakawanda zviri simple kuti tizvinzwisise unoona utora example yemunhu chaiwo pane age yekuti mudzimai akasvika ana chiremba vanototi nonono kumbomira kubereka muchakurudzirwa kuita sei kubereka why do they do that because research has shown that munhu akakura kusvika pa50 years akazonzi abereka ndo panotanga kuberekwa vana vane down syndrome macases iya yakawanda ndo panotanga kuberekwa vana vane madeformities vana vari disabled vakawanda zvakatoprovwa nesainzi izvozvo the same thing zvinoapply futi kunguruve yedu kuti the more uh, it gets older the weaker the piglets or the offsprings ndo zvazviri ndo mashandiro azvo ndo patinozochidzidzisana paya paya about breeding stock renewal kuti tinozozviita sei kuti tirenewe machi mabreeders edu zvisingaafecte the scale of production yedu and it, then kana iwewo wachiri notisa nawo kuti no zvinhu zvedu zvakamira so nguvo dzedu dzaane low fit conservation issue what does it mean you need to get rid of those breeds that's number one then number two iwewe wacho you need uh, to change your supplier kana uchidhila nemastreet feeds or maconcentrates or you need to manipulate your feeds kuti zvinhu zvifambire zvakanaka because it doesn't make any sense kuti iwewe unoramba uchichengeta nguruve dzine low feed conversion ratio dzinonyudza iwewe ndi ndo pamunozonzwa pai pakunzi no nguruve dzinoda chi dzinoda munhu ane mari so pane pekuti vanhu vanogona kubvunza kuti orit jeri zvawataura tazvinzwa but what are the real causes uh, of low feed intake nekuti nguruve ikasadya haikuri and it chekutanga is compromise the feeds ndopatotaura kuti chibage chakaora chifidi nguruve chinowawa and it then chibage chakapfukutwa hachisisina chikafu even iwe ukatobata tsaga 50 kg iro unotoona kuti vakatogona kugwedza hapisina chikafu chikafu chakadyiwa nezvikuku and then zvimabhurani zviya zve hachisi chikafu those are supplementary feeds and makresha anotengeswa kuna nambari aya those are supplementary feeds atinoshandisa mubhurani not as kuti anorepresa chibage hamuna chikafu muyamwe and then tinobva tadzokera again pamaingredients ako kuti iwewe uri kushandisa maingredients kwawo here premix ikangoexpire zvato compromise feed quality and it chikafu chibage chako iwo kana soya yako ikanaiwa ikaomeswa inowawa especially soya inototanga kutowawa nguruve dzinobva dzatanga kuramba chikafu ichocho and zvaakutokonzera chi eh, low feed intake then pane lack of nutritional balance chaiko ngatiti inguro dzedu dziri pagowa dzinodya chikafu chiri high in fiber hadzina zvazvi kuwana ipapo at the end of the day dzinozongogunza dzaita se dzaane low feed intake then another cause again is poor health and it first sign yekuti nguruve yakurwara its off feed handitambozvitaura tichitanga paya kuti nguruve by nature inoda chikafu so the moment yaunoona nguruve yako achafanira chikafu means something is wrong and it so what you need to do is waakumonita ofid here especially patime yaonesa chikafu kana nguruve isiri kumhanyira chikafu ibva zva tinonono nguruve yaisunzwa zvakanaka then another thing chinokonzeresa futi uh, ofid uh, mudumbu mastomach ex anditi kana ichirwadziwa hecho saka zvinokonzera mudumbu muwande zvakawanda besides compromised feeds pane pekuti magrains acho ari too high kana kuti mutori nechibage chaicho kuti hachidigestike saka dzomunza dzasati mukaona kuti nguruve haisi balance nguruve inotosarudza kugreda chikafu so zvekuti pamunozomuka makuseni memuchitsvaira chi zvimagrand zvakakura inguruve yotokomeketa kwauri then ikazoita mudumbu now it becomes worse then another thing futi chinongona kuattributwa to poor health iyoyo its maacids anditi ukangoshandisa chete chikafu chakaora nguruve dzinodevelopa maacids anditi then ukawanza futi premix yako zvinokonzeresa futi maacids pai munguruve kana kuti ukapota uchidzipa mafurutsu ndopatoti paipe musape nguruve mafurutsu because mafurutsu anoactivator eh, nyaya dzemaacids izvozvi anditi so ipapo i think pari very clear then another cause again uh, of depressed feed intake is related to overcrowding. Overcrowding yakaipira pai? It leaves the pigs in competition for feed and for space. Once that happens, pakutanga scavenging, pakutanga mafights. Kana patanga mafights, dzakurumana rumana. Instead yekuti chikafu chadyiwa nenguruwe chiende for growth, chakushandiswa for body pay saka ndopekuti nguruve inenge ichidya asi yakaita sei yakamira then kana ya overcrowding again inokonzeresa bullying mabullies ndo anodya ndo anokura zvekuti sometimes you notice kuti kana chibuli chaguta chinova charara pamusoro pefit saka izvozvo futi zvinodepressa feed intake yedzimwe mhuka bcoz zvikaitika for two to three days zvisina kuonekwa nguruve iyo inotanga kuvenga nguva yekudya bcoz ndo nguva yanonyanya kurohwa saka in the end inobva yanguva reserved haichafarira futi chi haichafarira chikafu and it then another cause uh, that i feel like we should talk about is erratic feeding regimes and it ndopekuti stokumene afidana level nhasi mangwana afidana twelve zvino affecta futi mapatterns eh, enguruve nguruve dzine programming yakangoda kufana nemu iwe ukatarisa kuti kazhinji nguva yaunobuda mumba everyday uchienda kubasa ndonguva yaunongo nyange ukangamuka na five ndonguva yaunongobuda somehow ido inonzi intrinsic programming zviriko futi kunguruve mutoziva kuti kana dzanguva dzakati pane munhu achavhura dho iyi achapinda kuzocleana tobva tadya anditi zvikadistebwa izvo zvino zvinoisa nguruve mustress again ndo patotaura paipa a stockman should develop a system yekuti anostika kwairi kuti kana dziri 99 kana dziri 8 ngadzive chi ngadzive 8 then another thing futi chinoitika pamaeratic feeding regimes ya ndeyekuti nhasi dzadya 2 kg mangwana dzadya 5 kg kusvika mangwana dzadya 7 kg saka zvinozokonzeresa futi zvinhu zvakafanana naprotein nguruve ikambosavwa ikazowana chikafu inobva ida kupakira chikafu chese mumairi tozotanga kuona nguruve yakuzvimba matumbu paakupinda nyaya yeconstipation zvakonzereswa nei nemaeratic feeding regimes ndopatechiti stick to these regimes akanakira kuti anochengetedza ani anochengetedza iwe nebasa ravo then um, last but not least dehydration hatingapedzi kutaura nyaya yefeeding tekisataura nyaya yedehydration mukapa chikafu ezinonge pasina mvura hapana zvambori kuita dzinongosiya chikafu chodzotanga kutambisa nguruve dzinorohwa futi neconstipation kauda kuona nguruve dzako dzarohwa neconstipation unotanga kuona kuti dzinoita solid feed yakasimba asi ine ropa it means pane internal tearing irikutoitika yecorectum andit then kana padaro tatu pinda mulow feed intake andit then kana mvura ikaita tsvina again ndosaka ini ndisingafevhere mawater trafs aya because dzinotsika tsika dzichipinda imomo inini ndinowanzofarira hangu kuti kana pasina mari tinotenga dhiramu toisa nepo zvinototibatsira kuti dziri mvura yakachena ende zvinotibatsira futi eh, kuti katakusa mushonga hatisi kuzovhiringa nguve dzese tikungoisa mudanga iwowo ende kusystem redrama haridhure 40 dollars unenge watopedza chi eh, nyaya idzodzo watozvikavha nekuzvidzivirira kubva kune zvimwe zvinhu zvakuita se zvatiri kutaura izvi so do some of the things zvokuti munhu anofanira kuita se kuappreciata kuti zvinoitika anditi now tataura macauses elow feed intake anditi tikataura the relationship between feed intake and feed conversion ratio tikataura futi about the relationship between your breeds and feed intake now ngatichitaurai maways now ekuimprova chi feed intake tazviona kuti no ndo zviri kuitika so what's next chekutanga i will say this is introduce wet feeding wet feeding ine two advantage nguruve yako anditika ikubva yawana mvura ichiwana chikafu at the same time then pane chechitu Mapremix akatoteswa kana even muchishandisa chingwa as part of your meat brand zvikatoteswa zvinotrigger kasmell so even soya does that chinova chaita chikafu chakanaka chine chichiattracta kudya and ndo pekuti kana nguruve dzako dzanzaa nelow feed intake i guarantee you try this ukaintroducer wet feed feed intake yako inokwira by nature ndozva zviri anditi kana waona kuti feed intake yako yanga yaenda so low zvekuti hachichashandika nazvo ndo pataa kuti isusu instead wekuti udilute chikafu chako nemvura anditika waakushandisa chimolasis wodiluta molasis yako mvura then mvura yaunenge wamixa iyoyo ichitapirira kure kure wobva wakanyanyisa chikafu chaane test chaane smell saka ipapo kazhinji kacho tinenge tatohwina panyaya yekugadzirisa chi low feed intake then kana izvozvo aramba you, you add maappetizers maappetizers ndo atakataura isusu kuti ndochi ana nzungu wedu ndiwo iwo ana chingwa iwawa ndo mineral block redu atatadi zvaruti unoona kuri gaya rinoedera test nesmell kuchikafu chako kana maresources achipemita unotoenda unotenga mabiscuits aya akaya akaexpire nemabiscuits aya anenge achinzi amarejects and kana kuenda kunestle uko unotora mukaka powder milk iyai woiisa futi muchikafuta izvozvo zvinhu izvo zvinotriga eh, smell was not sweet at taste ndo chatiye tichida kuincreasa chi feed intake anditika then kana zvanetsa ndo pataiti enda unotenga maamino post akazara kumafeed manufacturers manodistributa feed vese nemadrugs manenge vaanawo maamino boost zvaanonoita anochinoshanda nesystem renguruve yako kuti inzwe nzara ndo pane nyaya Handiti? Kana waona kuti iwewo mami inobusa mwana kudhurira, you can work with mavitamins. Kutobaya mavitamins kana ipo pakanzi baya two meals, iwewo wakubaya two and a half. Because what you want to do is you want to shock the system. Kata shoka system iroro, I tell you tinowana maresults. Even nguwe dzako zvikanzi pane dzimwe dzachaya, pane dzimwe dzabutsa. but process iyoyo ikangopera from my experience tinowana maresults akanaka then the best way zvimwe zvese tingataure the best way to increase feed intake is to stick to the feeding schedules kana nguruve chinzi yofanira kudya 2 kg ipe 2 kg kana chikafu chichifanira kunge chiri 24 to 27 percent eh, food protein ipa izvozvo ndosaka tichiti chikafu kana uchishandisa macustom feeds toshandisa skero kuyera usaite zvekugesera kuti ah chitsaga chinenge 50 kgs woisa apa no no no no wakutokompromisa maqualities echikafu ichocho then kana kuri kukuti iwe uri kupa chikafu na 9 ngaive 9 o'clock then develop a culture yekuti kana muchishandisa mawater troughs edu ekuvaka anditi mvura iyo ngaichinjwe twice per day anditi then kana chiri chikafu again chichispreadai kumafetenas ese kuti mukapa makuseni mopa masikati mopa manheru kana kuti muru yenyu imimi yakudya 3 kgs mopa 1 kg makuseni 1 kg masikati 1 kg manheru anditi izvozvo zvinokubatsirai kubhusta chi eh, feed intake yenyu anditi so ndo zvanandinazvo zvishoma nhasi zvandafunga no no no tikasheya tourara se toona kubatsirana kuti tiimprove masystems edu so next video eh, tichange tichitaura about growth rate in detail kuti horaiti growth rate inonyatsofamba sei takambozvibata mune mamwe matopics bo zvenguruve kani separate each topic zvinosangana sangana but tinokumboibata iri yega but you see kuti at the end of the day tichadzoka futi kuchi kufeed intake because zvine ukama you can't separate feed intake feed conversion ratio and growth rate zvinhu izvozvo they are inseparable anditika but kuti unzwisise kuti uri kuitei eh, unofanira kuto understand those three things so thank you guys uh, for taking your time to watch this video i look forward to receiving your comments and your feedback panenge pasina kujeka bvunzai tikwanise kubatsirana ndozvinozotibatsira again kugadzira content inogona kubatsirai eh, kune vanenge vachida eh, detailed training handiti tine maprograms atiri kufamba nawo for now tiri kushanda nemastockman eh, tiri kugadzira kuti mid march tingoita maybe one day or two days workshop yatinoita nevaridzi vemafarms varidzi vemaprojects vavo because iwoyo you need to understand kuti zvii zviri kumboitika kuti stockman akazorequesta something kati akataura something munenge muri pasame page zvekuti hauzotengeswe zvinhu zvisiri kudiwa hauzoitwe zvinhu zvisina basa because you lack the technical knowhow so ndiri kugadzira iprogram im still working on it yekuti tiri kuzoda masupervisor mamanager nevaridzi vemaprojects kuti vauye vanzwisise kuti no kana tichiti pigary should be understood uh, as interpreneurship or as agropreneurship tiri kurevei kana tichiti project yako itore as a business tiri kurevei handiti izvozvo zvinozotibatsira at the end of the day kuti tese tinohwina iwe ukahwina ini ndahwina tese tahwina handiti ka thank you guys uh, once again tobatana in the next video cheers